Hi, jiena Sandro Brincat, Social Worker minn Aġenzija Support. Eh, qed nirrepreżentaw hawnhekk is-servizz ta' Sharing Lives. Sharing Lives huwa servizz fejn eh, aħna qed nagħtu l-opportunità lil żgħażagħ b'diżabilità eh, biex joħorġu l-potenzjal tagħhom u joruna dak li jafu li jistgħu jagħmlu huma. Il-proġett li nkunu qed nagħmlu llum huwa propju li qed nibnu presepju bil-affarijiet riċiklati L-affarijiet li ħa nkunu qed nagħmlu eventwalment il-presepju li ħa jkun qed jidher lejn l-aħħar tal-filming ħa jkun qiegħed jiġi mogħti eh, lill-entità privata fejn eh, l-erba' żgħażagħ ħa jkun qed jagħmlu erba' affarijiet differenti. Eh, bħalissa mija għandi l-Kert Gawċi li ħa jkun qed jaħdem affarijiet relatati ma' oragami. Brendan ħa jkun qed jurina affarijiet ħa jkun qed jagħmel bir li ħa jkun qed juża materjal riċiklat li sab id-dar fosthom kartun, labar tal-inxir u bott ehm, tal-landa. Ħajkonna lil Jonathan li ħajkun qed jorina kif jagħmel pasturi mill-karti, ġifieri ħajkun qed jiddiżinjhom u joħloq il-pastur u x-xena huwa. Eh, u ħajkonna Rebecca li ħatkun qed turina kif tagħmel il-background minn min cards tal-miliet li huma l-istess, eh, ġifiri użati, għan kod nirriċiklaw eh, dawk il-cards u nerġaw ntu għom ħajja mill-ġdid. Mela, nibdew minn Kert. Kert huwa dilettant tal-origami u saqsejni biex jamlinna eżempju ta' pastur li nistaw nużaw fil-presepju. X'tatorina, Kert illum?

Tajjeb u. Issa nkun qed niltaqgħu ma' Brandon li ħa jkun qed jurina kif tagħmel bir minn affarijiet riċiklati fosthom labar tal-inxir, kartun, kollha u landa tal-preserv. Hi Brandon, kif aħna ġbin? Alright għandna. Mela, x'sa nagħmlu llum? Illum sa nagħmlu nurikom kif tagħmlu l-bir. Okay. Bit-toilet paper u mill-labar. Bir-rolliet qed nifhem, qed nifhem sew? Ija, mbagħad nagħmlu ħabel. U l-barmail u jiġi forma ta' bir. Ta' bir, all right, all right. Nibdew x'taħseb ħaturina ftit? Norikom kif tagħmluh. Ma t spiega għandek jirġok imam. Kif qegħdin taraw qegħdin naqtaw l-imqas ta' toilet paper. Okay. Biex issa tiġi. U l-għabżon nejlu nejnek ta' Brendan. Dak issa.

Lissa namlu l-laban maħħa. Il-laba qed nassum li taqlaħħom mhux hekk ma' xulxin. Iva, dak li se jgħidu naqlawhom ħalli mbagħad nagħmlu linja hemmhekk ara. Nagħmluhom hekk mad-dawra tiegħu u jibdew jieħlu. Issa naqlawhom mill-ħadida. Kif ħanara? Naqlawhom barra hekk. Naqlawhom hekk? Iva, u ntawu maħluhom.

Ma issa kan nistennew hi nxef ehm, jekk nistgħu naraw mill-qudiem the end result ikun ehm, kollu maqut. U issa ħan sejħu lil Kurt biex jitla' ħdejna ħalli nkun nistgħu naraw dak li għamilna s'issa bl-affarijiet riċiklati. Kurt? Tajjeb, hu. Tajjeb. Dik x'inhi Kurt? Dak presepju. Dan huwa presepju li diġà għamilt qed ngħidu, ġifieri? Iva. Tajjeb, proset. Nistgħu ndawru ftit biex jirah kulħadd. Żommu int, Kurt? Mela dawn huma l-istess kif qed kif qed ngħidu hux hekk origami bil-karti sewwa. Tajjeb hu. Da prinċipju ieħor qed ngħidu sewwa. Tajjeb hu. Proset. Proset ġifieri l-istess prinċipju ieħor mill-karti u affarijiet riċiklati. Mela grazzi lilkom it-tnej, Kertu Brendan. U issa nkun qed nintaqgħu ma' Jonathan fejn ħajkun qed jurina kif tagħmel pastur eh, minn affarijiet riċiklati l-istess minn rollijiet ta' toilet paper kif ukoll karti u kif ħajkun qed jiddiżinja u jagħmel huwa dan il-pastur. Hello Jonathan, mela, kif konna qed ngħidu llum ħadd tkun qed turina kif nagħmlu pastur u xejn ġan. Ekku, ekku. Ġifieri x'inhi l-idea tiegħek issa? Kif ħadd tkun qed taħdimha? L-idea tiegħi li ħanagħmel forma, ġifieri mhm. eh, forma ta' pastur. Eh, Bħala raj, għek. Eh, tista tibda, tista tibda ma. Nifewk li għat għat t-dizinja, sa għat nifewk. Ekku, ekku. Ġifiri għat penġa fuq karta? Ekku. Għarri, un baċċinu l-proċess ta' wara? Un bat il-proċess ta' wara li eh, l-umbat ħanamlu fuq eh, Nisbaw mbagħad. Inqas nisbaw il-kulum, mbagħad inqasqsu nagħmlu mbagħad bħala bħala pastor bil-wieqfa ġifieri, daħ jkun bil-wieqfa. Ġifieri dan l-istess wieħed bħalma għamilt sawa fuq il-presepju misfel, uġe? Akku, akku, akku, daħ jkun eżatt ġifieri mill-ek ħajkun ġifieri bħal tam misfel.

Daw ġifiri nħobb nuża ħafna kuluri ta' xema u hekk daw hekk nħobb nuża ħafna daw it-tip ta' kuluri għax hekk jogħġbuni ħafna.

Fil-presepju jidher bil-wiefa. Roda. U da kollu ġifiri minn affarijiet li sibt. Daw kollu affarijiet un bat riċiklati li nsib. Ġifiri minn affarijiet li sibt id-dar. Eħe, mela, le, mela. Per kazom, għassi, karti, rolijiet ta' toilet paper. Proset.

Tajjeb. Rosa, tissa flimkien nilqaw ukoll lil um, Rebecca fejn tkun eh. qed turina kif ħanamlu il-background għal-presepju stess. Hello Rebecca. Hello. Um, eh, X'san kunu qed nagħmlu aħna llum? Hawnhekk illum ħad tkunu qed taraw kif ħanagħmel ix-xena ta' wara tal-presepju. Ix-xena il-background ġifi qed nifhmeksa? Iva. Sewa. Bil-kartolini rriċiklati. Tajjeb, prosa. Issa hawnhekk għandi l-kartolini, dawħa naqtaħħom u waħħalhom fuq il-kartuna. Alright, alright. Ġifiri daw kollha ġifiri cards antiki qed nifmek sew, ġifiri li forsi ġbart matul is-snin. Ija. Ok. Taqtaħħom u twaħħalhom għala background. Eżatt. Tajjeb, proċess. biex infakru ftit, lan jisu ta' da kollu li konna qed nagħmlu sewwa huwa kollu biex nużaw materjal li diġà nkunu użajna fil-passat, fis-sens eh, kif sewwa qaltilna Rebecca dawn huma kollha eh, affarijiet li ġabet magħha mid-dar li fil-passat kienu diġà ntużaw u li eh, minflok intremew Qed jerġgħu jintużaw, qed jerġgħu jingħataw ħajja ġdida. L-istess kif urina Jonathan, l-istess kif urina Brendan. Daw ma kollha materjali li eventwalment kienu ħajn tremew. Bħal parolli ta' toilet paper, per eżempju, il-karti riċiklati li nkunu ntużaw fl-uffiċċju u minn flok intremew Jonathan moġbu joħloq pastur bijom, per eżempju, il-labar tal-inxier li kienu nkisrin u Brendan użahom biex orina kif tagħmel il-bir. Huma kollha materjali li minflok qed narmuhom qed nsibu t-tieni użu għalihom biex eventwalment nikkrejaw xi ħaġa differenti, xi ħaġa innovattiva, xi ħaġa oriġinali bihom. L-istess hawn qed naraw il-Debor, il-Rebecca li qed taqta' l-kard u eventwalment ħankunu qed narawhom ukoll ehm, fuq il-presepju. Sewwa? Din l-ideja tiegħek, Rebecca, ehm, ġieli kontu żajta fil-passat? Ehm, le, bħala ideja eh, tal-presepju jiena qabel ma kontx naf kif tagħmlu. U mill-esperjenza tal-grupp tal-limt kif eh, isir presepju. Nistja, ġifiri di kienet l-ewwel darba, l-ewwel esperjenza tiegħek biex tikreja xi ħaġa simili qed nifhmek sew? Ejju. Ok, u kif ħassejtek taħdem ma' tim li xi ħaġa ġdid għalik? Eh, tallimt eh, ħafna affarijiet ġodda, kienet esperjenza pozittiva u l-tqajt ma' nis ġodda u ħadd ħafna pjaċi. Tajjeb, proset. Proset u grazzi. Grazzi. Bħala finali issa nistgħu naraw ehm, il-proġett maqut, ġifiri l-attivitajiet li għamlu l-erba parteċipanti tagħna Kurt, Brendan, Jonathan u Rebecca. Ehm, l-affar il-prodott maqut, prodott lest, presepju magħmul minn affarijiet riċiklati, ġifiri ehm, fuq dinna nistgħu naraw il-bir li Ġentilment kien orina branding kif nagħmluh mill-labar tal-inxir u materjal użat fi kċina, eh, mir-rollit u l-pasturi magħmuli mill-rollit ta' toilet paper hawnhekk li għadu kien orina. Jonathan, ehm, ix-xena kif qed naraw tal-magħmula minn kartolin riċiklati u materjal ieħor li jinsibu d-dar li forsi ntuża fil-passat, kif ukoll finalment ħanpoġġu lill-anġlu postu Fuq l-ar, ġifiri, mamul mill-origami ta' kert. Aħna bħala staff minnaħa tal-Aġenzija Support inħedġu biex kemm jista' jkun materjali li nużaw li nistgħu nerġgħu nużawhom, ġifiri speċjalment aħna laħnu fl-uffiċini, nies mid-dar, ġifiri affarijiet minn flok narmu għam kemm jista' jkun nerġgħu nippruvaw insibu it-tinjużu għalihom forsi mhux fl-użu propju tagħhom imma f'affarijiet li jistgħu jerġgħu jiġu kreati kif propju ħbib tagħna hawnhekk korewna mill-affarijiet li għandna preżentati hawnhekk. Slim u grazzi.